וועגן דעם האט דער סמך מ מורדיג פיינט די רבי, ווייל דאס איז זיין ארבעט, פשוט צו ברעכן בחורים. מען האט יעצט געזאגט תשעה באב, האט מען געוויינט, האט מען געזאגט די היכל קרא אולי מועד לשבור בחורי. א פסוק אין היכל קרא אולי מועד איך רוף צו מיר א יום טוב לשבור בחורי, צו ברעכן בחורים, דאס איז די ראשי תיבות בלעם און עמלק, דאס איז די גאנצע שמחה, די גאנצע יום טוב ביים יצר הרע, די גאנצע יום טוב ביים סמך מם, אה! ס'מיר א יום טוב היינט, וואס איז די יום טוב? כ'האב צובראכן נאך א בחור. כ'האב צובראכן, נאך א בחור, נאך א בחור גייט נישט אנטוהן תפילין מארגן, נאך א בחור גייט נישט גיין אין מקווה, נאך א בחור וועט נישט גיין דאווענען, נאך א בחור וועט נישט עפענען קיין משניות, כ'האב אים גוט צובראכן, כ'האב אים גוט אראפגעברענגט, כ'האב אים גוט, כ'האב אים גוט מייאש געווען, וועגן דעם איז דער רבי דא, אונז האמיר געטאן מיט די זכיה בחורים צו לערנען ביי די הייליגע רבי אין ישיבה, דאס איז נישט פשוט, אונז זעמיר יעצט דא אין מלחמה, פארוואס? ווייל די סמך מם האט פיינט דעם רעבן, העסטו הערן, איינער וועט דיך פרעגן ווי דרייסטוך? און זאגן, איך דריי מיך דארט, פששש, א חשוב'ע פלאץ, א חשוב'ע פלאץ. ווי דרייסטו דיך? איך דריי מיך ביי דעם רעוועלע. אה, א וואוילע איד. און ווי דרייסטו דיך? דארט. אה, דאס איז דערהויבענע מענטשן. און ווי דרייסטו דיך? איך דריי מיך אין ברסלב. יא, אהער, אהין, ס'איז פאר דיר, ס'איז נישט פאר דיר. וואס איז געשען? וואס איז געשען? יעדן וועסט אים זאגן עני נאמען, עני ישיבה ווי דו לערנסט, פשי, פשש, ס'איז מורא'דיג, ס'איז חשוב, ס'איז דערהויבן, ס'איז למדן, ס'איז תורה גדולה במקום אחד, ס'איז אלע מיני זאכן, ווי לערנסטו אין ברסלב? אה, ס'איז פאר דיר, ס'איז נישט ממש. פארוואס? ווייל דער רבי ער שטייט אין וועג, ער וויל צוברעכן א מענטש און דער רבי זאגט לאך דיך אויס, פייף דיך אן, קום צוריק אין שול מיט א בלעכענעם פנים, אפילו א מענטש איז דורכגעגאנגען וואס ער איז דורכגעגאנגען, קום אין שול מיט א חוצפה. דער רבי זאגט אז מען קען נישט נאנט ווערן צום אייבערשטן נאר אז א מענטש האט אין זיך עזות דקדושה. גאנצע תורה ליקוטי מרן אויף דעם, אז עס די קדושה, חוצפה, חוצפה איז פון די איינע איינע פון די ערגסטע מידות, עזות פנים לגיהנום, איינער איז א עזות פנים פאר א עלטערע מענטש, איינער איז א עזות פנים פאר תלמיד חכם, איינער איז א עזות פנים פאר טאטע מאמע, איינער איז א עזות פנים פאר פאר א צדיק, א מענטש רעדט אין בית מדרש אויף א ערליכע איד, זאלסטו וויסן אז דאס איז די ערגסטע מענטש, אזוי ווי די גמרא זאגט א מענטש איז א עזות פנים, זאלסטו וויסן ער האט געזינדיגט. עס איז א נויע וועג עס דינט שמוץ, און דא זאגט דער רבי אז מען קען נישט צוקומען צום אייבערשטן נאר אז מען האט אין זיך עזות דקדושה, נו וואס איז וואס איז עזות פנים און וואס איז עזות דקדושה? וואס וואס וויאזוי קען איך וויסן צו איך האב אין זיך עזות דקדושה? דאס איז עזות דקדושה, אז מיין קאפ זאגט מיך אז איך בין פארפאלן, מיין קאפ זאגט מיר דו באלאנגסט נישט אין בית מדרש, מיין קאפ זאגט מיר דו באלאנגסט נישט צו צו צו פירן א שיינע שטוב, ווייל איך ווייס ווער דו ביסט, אה, וואס וואס שטעלסטו אהער א שיינע פנים, ניין, איך פייף מיך אן, איך קום אין שול, איך דאוון מנחה, איך דאוון שחרית, איך דאוון ווייטער מיינע תפילות, איך טו ווייטער וואס איך האב צו טון, האסט מיך אראפגעווארפן, איך וועל דיר געבן א גרעסערן פראסק, ווען מען שלאגט זיך, כאפסטו א פראסק פון איינעם, וואס טוסטו? און געסט דיר צוריק צוויי פראסקעס, נישט גענוג איינס, און ווען יענער גראדט דיר אראפ צוויי פעטש, געב איך דיר נישט צוריק צוויי פעטש, איך וועל דיר געבן פיר פעטש, גייט אייביג דאפלט. אזוי גייט מען מ'שלאגט זיך, איז א בחור פילט ביי זיך ווי כאפט א פליק פון די יצר הרע, האסט מיך אראפגעווארפן, האסט מיך געגעבן א פראסק, איך האב דיר נישט צוריק געגעבן א פראסק, איך האב דיר צוריק געגעבן צוויי פרעסק, דו האסט מיר געגעבן צוויי פרעסק, איך האב דיר צוריק געגעבן צוויי פרעסק מיט צוויי שטויסעס מיט צוויי דזשאכעס, וועסט דיך אפלאזן פון מיר.